Khuazaram kip ummi Chinmi vialte hna ASEAN in kan in ton hna. Keimah ka min cu Prisla Mung ka si. Atu tan thawng kan thanh dingmi hna cu Surfside lei bus mawngpa velh a tong. A nupi nam in sawh ruangah thongkum kua a tla lai. Black motor phakmi vusuk ruangah an tlaih. Fapa dawt thih ruangah fak tuk in lungfakmi nu. Kawlram Lin nih inn ṭin khawhnak thluak a ngei. Australia cozah nih Malaysia le India ralzam auhnak thazaang a pek. Tidim ah bom a puak. Hakha ah Western Union on a si cang lai. Chin pastor pa biaceih zung kainak a ruang. North Korea University kaimi Pahpo nih an uktu samme in i meh ding. City chung tram paoh free a si cang lai. Melbourne nichuah lei i university a kaimi hna. Surfside lei bus mawngpa vel a tlong. Kum sawmthum le kum ruk bus mawngpa cu bus cung cuangmi pakhat pa nih bus in a leng ah a dawh hnu ah fak ngai in a velh. Cu tivelh a tongtu pa cu sii-inn ah kalpi a si tiah Gold Coast Black nih an chim. Hi bantuk thil a cannak hmun cu Mirang le Pullman lam kam i Pastirnak hmun ah a si i cuka pawng um khuami hna nih tlangval note kum kul hrawng a simi nih cun Bus mawng pa cu sawmnga asiloah zakhat hi pe sehlaw Bus mawng pa nih duh hlah sehlaw a lo tiin an chim. Cu hnu ahcun tlangval pa nih cu bus mawngpa cu bus chung cun a dawh i a velh hi a si. A veltu pa a muihmai cu paniam nawnmi a si, cun angki hruk loin a um i a sam hi cho lei ah a lintermi a si tiah palek sinah thawngthanhnak an tuah. Hi kong he pehtlai in Perth kam um Gold Coast palek nih hlathlainak an tuah cuahmah lio. Nupi naam in sawh ruangah thawngkum kua a tla lai. Sydney um Yasser Ibrahim Mohammed Hassan timi pa cu a thinhun tuk buin a nupi cu naam in voihleili bak te a sawh i a thah caah thawngkum kua tla dingin biakhiahnak an tuah. Hi bantuk thil a can hi a luancia kum thong le kum hleihnih lioah a si i a hmun cu Wiley Park i unit inn ah a si. A nupi hi kum kul le kum li Maryam Yusuf a si tiah theih a si. Cu bantuk a si ti an theihnak cu a thahmi a nupi chantling tangah a nupi nih a chiah takmi tape cu an lak i an ngeih tikah a nupi nih Melbourne ummi a nu cu a chawnh i a vapa a ṭih tuknak kong, cun a ka thah tak ko lai timi kong a rak chimhmi zong cu an theih khawh ṭhan dih hi a si. Cuti i a nupi nih Melbourne ummi a nu a chawnh khawh hnu cun suimilam pahnih a rauh ah Hassan nih cun a nupi cu nam in voihleili bakte a sawh i a thi. A thih hnu cun amah Hassan lila nih cun palek cu a auh. A nupi thihnak kong he hin Hassan cu mawh an phorh lem lo, asinain thattu a si kho men ko tihi cu an zumh pah. Tutiang ah Hassan cu ithirnak a ngei lo, cun amah kha mithattu si loin tha a ingtu bantukin ai hmuh peng caah Justice Peter Garling nih Hassan cu nupi note fak tuk in thah ruang le zangfahnak zong ngeih lo ruangah kumkua thawng an pek tiah thawng kan theih a si. Palek motor phakmi vasuk ruangah an tlaih. Dandenong palek zung hmaiah phakmi palek van cu Saravana Rajasakaram kum sawmthum le kum lipa nih a va suk i van a rawh lengah a sutu motor zong fak ngaiin aa khawng. Mati thil a canmi hi Rajasakaram nih hramhram in a tuahmi a si ko tiah palek nih an zumh caah palek zung ah zuri misual i zohkhenh chungnak an tuahmi ah an chiah tiin thawng theih a si. Hiti thil a can hi March thla ni kul kum thong hnih le kum hleili ah a si i Rajasakha ram umnak inn addressong ṭha tein theih lomi pa cu March thla ni kul le ni khat kum thong hnih le kum hleili ah magistrates biaceihnak zung a kai i a tlantu ding hohmanh an um lo. Rajasakh ram hi speed mahcuzak in kal ding timi khan a luan riangmang in a kal i Black mawtaw, cun a dang mawtaw zong ṭha tein aa thlak ko nak ah khan hitihin Black van hi a va suk hi a si ko tiah biaceihzung lei in bia an chim. Rajasakh ram cu phun thum in dantatnak an pek. Minung hawi dang nunnak venlonak, mah le mah humhimnak in irkawi lonak cun Lainawng le traffic phunglam zoh lonak hna hi an si. Cun van a va sukmi chungah officer pahnih hna an nunnak thi ding tiangin a phan khomi dirhmun ah a phakter hna. Culengah a sukmi van hi thong sawmli man tluk a si. Cun a dang a va khawn chihmi zong thong hleinga man tluk an si tiin palek leiin thawngthanhnak an tuah. Rajasakkaram hi umnak in address tha tein a ngeih lo lawng si loin license zong a ngei lo. Cupinah seatbelt zong aa velh lo i kilometre sawmnga mawnghnak hmun ah sawmruk le panga in sawmriat karlak in a mawngh fawn. A thil tuahmi he pehtlai in biaceih ṭhan ding a si i a ra laimi April nihleiruk tiang custody ah chiah ding in bia an khiah. Fapa dawt thihnak ruangah fak tuk in a lungfakmi nu, Melbourne um Eltona khua ummi nutung pakhat nih social media Phone, Internet, Facebook tibantuk hna hi meithal kawnrawn ciami kah colh dingah ready a simi he an i lo tiah Akpadaw thihnak kong he tahchunhnak lak in a chim. A luancia kum thong hnih le kum kua lioah Altona khua a ummi a fapa Alan timi pa cu cyber bullying, phone, Internet, Twitter, Facebook tibantuk hna in Kong i ceihnak, thang i chiatnak ruangah mah le mah i thah duhnak, nun huam ti lonak lungthin put a ngeih caah amah tein aa rak i that. Mah kong he pehtlai in Alam a nu le a pa nih an fapa dawt cungah hin zeidah a can le zei bantuk buainak dah a ngeih le mah le mah tiang i thah timi hi a phone chung le internet a hmanmi chung i cakuat an hmuh hlan cu an thei kho ve lo. Misis Halkick, Alam nu nih Anti-bullying Melbourne an tuahnak ah kan fapa phone le internet chung kan hmuhmi cakuat hna, hoist zathum renglo pawl hi kan i zumh kho hrim lo i mah ruangah kan fapa hi a thih a si ko. Cakuat pawl hi zoh tikah inkhawh lo tiangin nihsawhnak le thlang lamhnak lawngte a si tiah a chim. Allen nih hin aa thah hlan te hin hawi hlun pawl sinin nihsawhnak bia cun hrocernak bia pawl hi tam tuk A phone in siseh internet a hmanmi zong in tah a rak hmuh cang. Cun amah Alan hi mifim le cazuam zong a sinak kong a nu nih a chim chih. Alan nu nih hi bantuk kan tonmi ngaihchiatnak hi innchungkhar dang nih an ton ti lonak ding zong hi a biapi tuk ti zong a chim fawn i mino hna zong hi fimnak tam deuh cawn in le thiamsangmi tam deuh phak a herhnak kong zong a chim. Cucaah cun Mrs. Halkit nih Social media cu meithal kawnruan ciami he aa khat tiah mizapi sinah fianternak ka tuah. Pu Nging Zero Australia Foundation nih cun a ra laimi kum thong le kum kul ahcun hi bantuk phone in siseh, internet a dangdang Facebook tibantuk cyberbullying hi kan zatlan nunnak ah ṭihnung bik a si te lai tihi an chim. A lem a thih hlan deuh ah hrocernak, voi nga a rak kua balmi, Shane Phillip cu community khuakhannak in thlahleiriat chung thongthlak a si tiin thawngtheih a si. Kawlram lim nih inn ṭin khawhnak thluak an ngei. Scientists pawl nih lim timi rul sivai ngei lo paruk cu an tlaih hna i plastic in tuahmi kuang nganpi ah an khumh hna hnu ah an umnak inn aa hlatnak kilometre kul le khat in kilometre sawmthum le paruk ah an va chiah hna. Mah lim paruk hna cu an pum chung ah an umkalnak hmuh khawhnak, cun zeitluk rang in dah an kal timi a thei khotu GPS mite an chiahpiak dih hna. Mati an tuah dih hna hnu cun an kaltak hna i lim paruk chung cun a dang panga hi an umnak a hlan i an ṭhial hlan i an umnak hmun kha an panh i kilometre panga aa naihnak tiang hrawng an kir kho ti a si. Nain Kawlram Python cu a umnak hmun a kir kho ṭhan tiah research tuahtu hna nih an chim. Hi Kawlram lim bantuk hin a umnak hmun a cinkenmi lim dang hi hmuh an si rih lo tiah an chim chap. Kawlram lim hi kum thong he le kum kua lio ah khan an rak tlaih i mah lio ahcun pawng za le sawmruk le pahnih a rit i pe hlei nga a sau cang. An rak tlaihnak hmun cu Everglades a si i mah lio cun tiasa tlamperuk a saumi a ei khawh cang tiah an chim. Mah lim hi pe hlei riatnak sau a ṭhang kho ti a si. A cawitu hna hi University of Florida researchers pawl an si. Australia cozah nih Malaysia le India ralzam auhnak thazaang a pek. Australia, Melbourne ah hrambunhmi Australia Chin Community, ACC upa te hna le Department of Immigration and Border Protection i Ethnic Liaison Officer a simi Zoe Holbeck hna cu Chin ralzam, refugee, pawl Malaysia le India ram a ummi auhnak i a herhmi special humanitarian visa kong ah ceihmai ṭinak an ngei. Mah ton biaruahnak ah an ngeih lio ahhin Offshore Humanitarian Processing Center ah manager ṭuanmi Fiona Tinsley zong nih aa telpi ve hna tiin thawng kan theih. An i tonnak i biaruahṭinak an ngeihmi cu special humanitarian visa sokning kong le visa konglam vialte ṭha tein i chimh cawnpiaknak an ngei hna. Australia cozah nih kum thonghna le kunga in Kum thonghnih le kum hleithum tiangah Malaysia in Kawlram refugee thong nga le zahnih a lak cang hna. Kum thonghnih le kum nga in kum thonghnih le kum hleithum tiangah Delhi lei zong in Kawlram refugee thongkhat zathum sawmriat le panga a lak cang hna. Hi a lakmi refugee ahhin a tambik cu Chinmi ngawt kan si. Miphun dang an lakmi cu tlawmte lawng an si ti a si. Cu Malaysia le India lei in a rami refugee hna nih An hmuhmi visa cu Sub-class two hundred visa ngawt an si hna. Sub-class two oh two visa le a dang visa an pekmi hna minung cu tlawmte an si. Asinain atu kum thawk in cun refugee tam deuh nih rak hmuh tawnmi Sub-class two hundred visa kha cu tlawm tein pek a si cang lai. Cu zaka ahcun Sub-class two oh two Special Humanitarian Visa tiah an auhmi pek a si cang lai ti a si. Hihi atu lio Australia cozah nih an kalpimi policy a si caah atu hnu kum hnih kum thum tiang cu atu ning hin a si cang lai ti a si. Cucaah Malaysia i a ummi nan chungtel pawl kha Special Humanitarian Visa, Sub-Class two oh two Visa tiin sponsor tuah hna u tiah biatak tein forhfialnak kan ngei. Cu lawng si loin kum thong le kum hlei li in tu hnu kum tlawmpal tiang cu Kawlram mi kha tampi kan in lak rih hna lai ti zong in a kan ti. Cucaah Malaysia um nan chung le pawl kha Subclass two oh two visa, Special Humanitarian Visa, an hmuh khawhnak ding ah sponsor nan rak tuah cio hna ahcun a ṭha tuk ding hi a si. A herh dingmi form phit dingmi cu eight six one le eight four two visa application forms pawl an si. Cu forms pawl cu Immigration Department website ah print khawh an si. Eight six one visa application cu nangmah nih na phit ding a si lai i eight four two form cu sponsor tuah na duhmi nih an phit hnga dingmi a si lai. Cu eight four two form an phihmi cu nangmah sinah an rak in kuat ṭhan lai i nangmah nih na phihmi eight six one form he a sitmi a tanglei address ah hin kuat ding a si lai. Sponsor tuahning hi phun hnih in a um, phun khatnak cu hitihin a si. UNHCR card a hmu cang i UN nih Australia rat dingah Australia High Commissioner zungah an case an kuat cangmi hna caah cun hi bantuk hin a si lai. Australia rat dingah UN nih Australia Embassy ah an case an kuat cang nain zeimaw ruangah a rau deuhmi maw siloah atu tiang an auh rih lomi hna nih cun atu special humanitarian visa sub-class two oh two in sponsor tuah khawh an si. Cuti na tuah ahcun hawinak in an in zohfel tawnpiak deuh hna lai i Australia an ratnak ding ah a rang deuh saumau lai ti a si. Amah belte an ratnak vanlawng le hmat man tu cu nangmah nih na lianpiak hna a hau lai. Asinain Australia visa an hmuh ahcun IOM nih cawi khawh ṭhiamṭhiam a si i Australia an phak tikah Centrelink cozah bawmhnak zong an hmuh fawn lai hawidang bantukin. Cuti i an case UN nih Australia rat ding ah Australia High Commissioner zung ah an kuat lomi hna bel cu a cunglei i kan chimmi eight six one le eight four two form pahnih phihmi kha Sydney zung ah kuat ding a si lai. Special Humanitarian Visa sponsor na tuah tikah na chungkhar naihniam deuh a simi pyina ah nupi, va, fale, unau ti bantuk kha an hmuhning a rang deuh lai ti a si. Chungkhat naihniam a si lomi a dang zong sponsor tuah khawh thotho a si. Asinain chungkhat naihniam deuh kha zohfel cawnpiak an si lai ti kha a si. A cunglei kan rak langhtermi pawl hi a tawifiannak le a herhmi vial cu an si ko hna. Melbourne nichuahlei a ummi nih cun hi special humanitarian visa kong fiangdeuh in theih nan duh ahcun ACC sinah hlathlaihnak nan rak tuah khawh. Eight six one le eight four two forms lak aa herhmi pawl zong ACC nih zaanghlei cawi in kan in lakpiak hna lai. North Korea University kaimi pa paohpaoh nih an uktu sammeh in i meh ding. March thla Nagaland ret tiang cu North Korea ram chungah an ram nih Hay Stars list ah telhmi pung in pa nih amah duhmi te kha thim in sam kha mah duh tein i meh khawh peng a si ko. Asinain March thla Nagaland ret hnu cun pa university a kai i undergraduate, bachelor degree kaimi paoh nih an ram uktu Kim Jong-un sammeh bantukin i meh ding tiah nawl an chuahmi cu BBC nih thawngthanhnak a tuah. Asinain nu pawl university kai zong telh in annih tu cu mah duh tein an i met kho ko. Mah bantukin university kaimi paoh nih an uktu bantukin sammeh ding phun hi Pyongyang khua North Korea khualipi ah a luancia zarhhnih ah khan an rak chuahpi cang nain Atu lawngah rampi theih in thawng cu thanh a si. Pyongyang khua ah khua a rak sa balmi atu lio Tuluk ram ah a um cangmi pakhat nih North Korea an uktu semmeh hi mipi nih an duh lo tuk. A ruang cu Tuluk misual pawl an semmeh dan kha nawl cawn in aa mehmi a si tiah a chim. Kum thong hnih lio hrawng i Tuluk misual pawl tamiah pawl i an sammeh dan a si i mah lio ahcun Tuluk misual sammeh tiin auh a rak si tiah Korea Times ahcun an chim. Melbourne khuachung ah tram paohpaoh free a si cang lai. A ra laimi November ah tuah dingmi state election ah Liberal Party nih teinak a hmuh ahcun Melbourne khuapi chung i tram paohpaoh hi free a si lai tiah Liberal Party lei in thawngthanhnak an tuah. Fu Fair timi concession ngei loin Zone two, Melbourne nichuah lei ummi nih Zone one, Melbourne nitlak lei ah a kalmi hna nih fangruk le piaruk an pek lioah Zone one lei ummi nih cun fangthum le pia sawmnga le pia riat hi a pek i cacheu hrawng in aa dang. Cutikah Zone two lei ummi hna, Zone one lei tiang khual a tlawngmi, siang a kaimi hna, concession ngei lo hna a dihmi hi Nikhat ah hleihnih le pia hleihnih a si i zawinuan ummi nih a dihmi nakin fang ngaiin a tam deuh i zawingṭhu lei ummi concession ngeimi pawl zong zawinuan tiang an kal ahcun zacheu tluk tam kha dih a si ve. Doctor Naphthin nih umkalnak ah tangka tlo pawl hna cu zawinuan le zawiṭhu karlak ah bus le train thleng in umkalmi hna hi an si a ti. Cucaah Melbourne phasa pawl nih shopping an kal ah siseh Cun sianginn kai hna le rianṭuan hna zong nih CBD le Torquins chungah cun mah hi hmang loin free in um kal khawh a si lai, Liberal an awn ahcun. A ra laimi state election ah Liberal Party nih an awn ahcun Melbourne khuasa pawl nih shopping an kal ah siseh cun sianginn kai hna le rianṭuan hna zong nih CBD le Torquins chungah cun hrem an i cit tikah mah hi hmang loin free in um kal khawh a si te lai.

Hi bantuk in thawngthanhnak an tuahmi hi Labour Party nih teinak an hmuh lawngah a si te lai. Melbourne nichuahlei khuasami Oshiele-Chin community chungtel chungah member thongkhat le zathum renglo kan si cang. Hi chungtel chungah sianghleirun a kan kaipiak khohmi min cazin kan khawmh hna i hi hna hi an si. Hi cazin kan khawmhnak hna a ruang cu nu le pa le hna nih sihmahseh fa le nau le hna zong nih an hmuh khawh ve i anmah pumpak thazaang lak khawh nakhnga ding ca zongah an man khawh nakhnga ding hi kan rak tuahmi a si. Hi cazin chungah hin a kaimi hna cu diploma in kan thawk i postgraduate tiang a kaimi hna hi an si. Hi bantuk sianghleiruun a kaimi nih hin hmailei ahcun ṭha ngai in pehtlaih hawikomhnak he fellowship silole union tuah khawh zong aa tim. Cuticun kan nau le hna pawl zong a kum tling cangmi siam a kai kho ti lo tiah aa ruahmi hna pawl caah ruahchannak pek le lam dang a um ko tiah cawnpiaknak hla ding siseh, high school a kai liomi kan nau le hna pawl zong university kai ding ah thazaang peknak hla ding ca siseh timhtuahmi hna an si. Cu lawng si loin hi sianghleirun kaimi he pehtlai in hmailei nau le hna pawl zong thazaang peknak hla ding caah mahle lungtho te le thazaang pek in tuition peknak zong hi ruahchannak le timhtuahnak a um. Atutan thawng kan thanh khawh duhmi cu mah vial hi a si lai. ACN a kan leng khotu nan zapite cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.